Dari sekolah Hasna lanjut handak bedadai tapasan, setelah itu handak ke posyandu dan jua handak maantar mentuha pos pindu salajuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tatamu pulang lawan ulun mata tinggi ra. Nah pulang dari sekolahan Hasna di sini lanjut ulun handak badadai tapasan karena hanya bisa ulun dadai sekarang ya kan besti karena pagi tadi ulun tu super sibuk karena bejualan nasi goreng badadai bajunya ulun persingkat haja gin nah Dari sini ulun dadai baju perentelan si Hasnan tu. Lanjut setelah itu besti, tuntu lanjutnya ulun handak ka rumah besisimpun. Nah, imbah-imbahnya ni ulun simpuni jua nah mana sandal Hasnan yang tak ka atas sambil ni handak ulun turunakan jua lawan ni kanaikan kandaraan yang pacah papannya. Langsung haja handak ulun bujuri setelah itu handak naik ke rumah mencari buku pospendu. Salah salah salah. Buku posyandu yang pink tu nah maksud ulun iya kalo buhannya ya kalo bila posyandu tu harus dibawa buku yang pink itu pak. Anak ulun ni balum lima tahun jadi ulun antarai posyandu apalagi bulan agustus ini ya kalo pasti ada dapat dua macam sama dapat vitamin A yang tetes yang warna merah lawan jua udapat ubat cacing kah nah itu yang diminum pas malam ujar bidannya ya kalo nah Karna pembagian ini dua kali setahun ya kalo besti antara bulan Agustus lawan bulan Februari kah kada ingat lagi jua nah ulun nah pokoknya kaya itu dua tahun sakali pokoknya dapatnya. Anak ulun ni masih bakawanan jadi ulun bawai aja geng nah kawannya ni soalnya abah lawan mamanya di rumah sakit jadi hari ini inya bakawan lawan Hasna aja gin dulu. Palarang bila ka posyandu ni buhannya ai bila batimbang dapat bubur ayam. Nah bubur ayamnya tu mayuwa gasan parut kakanakan haja pang, kada yang mamintaya tapi ai kanyang gasan kakanakan haja. Nah kalo besti nah jadi disini besti asa kahausan ulun nah jadi handak ai ulun minum banyu es pas tu hanya ulun sunduk dulu kulkasnya supaya mau dingin pulang. Imbah itu besti ulun ni sudah ai bapadah lawan mintuha ulun, jar ulun mun handak umpat baspin tu kita anu nih Ancapi ja, ulun ni handak ba apa badadai tapasan dulu, mbah apa tu hanyar ka posyandu, kaina di mambawa dua bocil, nah habis kada taingat ulun ni manyunduk lawang, jadi ba asa ai ulun handak manyunduk lawang, iya kalo besti. Orang ai bakancing haja ka asal basunduk, iya kalo buhannya. Nah, ya kalau tuntung menyedok lawang ni lanjut ulun handak menyeberang jalan ka rumah mintuha ulun. Ini sudah siapan urangnya lanjut terjadi ini sudah sampai di tempat posyandunya. Ya kalau buhuni jua ulun di sini menulis daptar hadir. Ya kalau busre Karena daptar hari ini mesti bagulak atau kena dapat dunpresnya bareng ai aimbiran. Nah di sini Hasna lawan Haikalnya sudah dapat bubur sauting saurang karena sudah batimbang jua. Selain dapat bubur ulun padahakan tadi ada dapat vitamin A lawan napa ubat cacing kah tu nah yang dua macam itu pang yang kalo ubat vitamin A tu datang ke rumah di minum lawan kalo ubat cacingnya itu malam handak guring di minum ya kalo Lanjut karena di dalam masih banyak pasiennya jadi kami kaluaran ai lagi karena ini hari Jumahat jadi pina tesepi kah pada rajin pina ranai iya kalau buhannya nya tapi biarpun ranai nah amun di sabalah sini buhannya ai gasan urang tuha handak puspindu alias pemeriksaan tiga macam dua puluh ribu haja pang murah banar beperiksaan apa jar dua puluh ribu tuh beperiksa asam urat gula darah lawan kolestrol kah nah tiga macam ngitu buhannya ai dua puluh ribu haja beperiksaan nah acaranya pun tapaimbai lawan kakanakan. Tempatnya jua berbeda, cuma ruangannya haja nang tapisah. Aluai, taapa-apa agak sini buhan pian ni ada nang kapingin handak bapariksaan jadi kawa haja baimbai lawan kakanakan handak bapariksa yang tiga macam ngitu nang murah banar. Jadi mahadang ninip dipariksa atau mintuha ulun dipariksa disini Hasna lawan Haikal bamainan ya kalo besti nah. Ya kalo bemainan apakah ini nah macam-macam berdua ini nang dimainakan kada tapi mendengar jua ulun cuma malihat haja dari jarak jauh. Sedangkan mentuha ulun menunggu giliran gasan diperiksa yang tiga macam ngitu pang diperiksa dua puluh ribu buhannya ai murah kalo nah di wadah buhan pian pang diperiksaan barapa ini karna murah karna ada program dari desa atau program dari Puskesmasnya kada tahu jua iha kalo besipuknya ini ta murah banar bila pamariksa nang kaya ini. Panjang sudah kisah ulun nah, tarima kasih sudah menonton.